Lokalment, ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom. Silta minn L-Istramb ta' Oliver Friggieri. Uff, xi dwejjaq! Le, le xi drabi l-ġiri ma jfissirx għaġla, iżda biża', L-agħar ħaġa meta jkun hemm it-tnejn flimkien, għaġla imbeżżgħa. Wara ħarba twila, donnha bla tmiem, issa li kien għoddu qorob lejn il-bieb taċ-ċimiterju qadim, beda jħoss ruħu mingħajr saħħa. Ġismu nieżel biċċa biċċa fl-art, bla ħoss. Xtaq iwaqqaf ħesrem lix-xita indifferenti li kienet ilha nofs siegħa sħiħa ċċaqċaq bl-aktar ton monotonu ma' ġismu u ttektek bħal mutur goff ġewwa l-kuruturi solitarji ta' moħħu u ta' widnejh. Iżda kif seta'? Min qatt irnexxilu jwaqqaf ix-xita hekk qisu qatt ma kien xejn? Ideja banali li Baruch innamra magħha għal nofs siegħa sħiħa. Xtaq jintefa' jistrieħ fuq il-ħaxix aħdar tal-mogħdija jew taħt xi bieb antik ta' wieħed mill-irziezet storiċi li ltaqa' magħhom fi triqtu, ilkoll siktin, mimlijin osservazzjoni. Il-bibien tal-irziezet, ħaseb, mhumiex bħal tal-vilel u meta tintasab bilqiegħda fuq xi għatba tagħhom, ħadd, ħadd ma jiġi jkeċċik u jħares lejk bl-ikrah, anqas il-klieb għassiesa. Ried jieqaf jieħu n-nifs għall-inqas u jlaħħaq mar-ritmu sfrenat ta' taħbit ta' qalbu tas-soltu. Min ma jħossux jistejqer meta jserraħ sidru mill-għeġa ta' nifs maqtugħ? Min jistrieħ bla ma jara x-xemx tiela' anki meta s-sħab hu iswed u s-smewwiet mimlijin ilma? Iżda Baruk kien jaf. Ma setax jieqaf. It-telqa ta' ġismu mxarrab għasra ma kinitx biżżejjed biex toqtol fih il-ħuġġieġa tal-biża' li kienet qiegħda taqbad. Hemm nar li l-ilma ma jitfihx. Laħmu kien kiesaħ u għadmu kien kiesaħ għaliex kiesaħ kien l-istaġun u kiesaħ il-qtar maħrub tax-xita u kiesħa l-kewba li twielet taħtha. Madanakollu, kellu jwaqqaf mill-ġiri u jimxi, jgħaġġel kemm jista'. Iċ-ċimiterju ma kienx 'il bogħod wisq iżjed. Le, le. Issa, ma kienx 'il bogħod wisq. L-Istramb huwa romanz li Friggieri ppubblika fl-1980. Dan ir-romanz ippubblikah disa' snin wara li kitbu, fil-fatt il-manuskritt, illi kellu isem ieħor, kien jismu Meta ma jitbiddel xejn, għandu d-data tal-1971. It-tnikkir tiegħu biex jippubblika r-rumanz aktarx huwa marbut mat-temi skomdi, diffikultużi li jitratta li dak iż-żmien, lokalment, ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom. Jista' jkun li ħabba dawn l-istess temi, fil-fatt, Numru ta' snin wara li kitbu, Friggieri ma baqax kburi b'dan ir-rumanz. Ċaħdu u u aktarx ċaħdu minħabba li kien jirrakkonta verità li kien iħoss li forsi mhux kulħadd kien kien lest għaliha. Is-silta li qrajt hija l-ftuħ tar-rumanz u għażiltha għax inħoss li l-ftuħ jistabbilixxi t-ton malinkoniku u l-burdata anzjuża tar-rumanz kollu. Hija silta li tiddeskrivi l-vjaġġ saċ-ċimiterju, vjaġġ mimli intensità, li Baruch jagħmel waħdu. Hija ħarba twila li donnha twitti t-triq għal ħarba itwal li jwettaq sa tmiem ir-rakkont. Ix-xita indifferenti u kiesħa tinbidel f'soċjetà indifferenti, bierda. F'dan ir-rumanz niġu wiċċ imb'wiċċ mad-disprament tal-individwu li ma jsibx postu, mas-solitudni profonda, niffieda, tal-bniedem li dejjem Dejjem kellu min iħares lejh bl-ikrah, li ma jaċċettah ħadd imma jiġġudikah kulħadd. Il-bniedem li ma jsibx l-ispazju ħieles u l-kundizzjonijiet xierqa biex jifhem lilu nnifsu. Minkejja t-tentattivi kollha, isibha impossibbli jgħix ħajja awtentika għax forzi akbar minnu jimponu ruħhom fuqu l-ħin kollu. U tassew li xejn ma jitbiddel għax lil Barukk iġegħluh jaħseb li m'huwa xejn, li huwa insinifikanti u li bħalma ma jistax iwaqqaf ix-xita, il-bidla f'ħajtu ma jiddeterminahiex hu. Dan mhuwiex ir-rumanz tas-soluzzjoni tat-trasformazzjoni jew tal-fidwa huwa r-rakkont tal-ansjetajiet, tal-emozzjonijiet intensi, tad-disfunzjonalità, tat-tama fix-xifer, tal-ħajja fil-marġini. Diversi drabi Friggieri qal, kull meta intervistawh, kien jgħid li l-ikbar sodisfazzjon għalih kien meta persuna tmur fuqu u tgħidlu li bil-kitba esprima dak li hi tħoss imma ma tafx tesprimi, jew inkella meta xi ħadd jaqra x-xogħol tiegħu u jitfarraġ għax jgħid qed inbati imma almenu m'iniex waħdi. F'Baruc fil-protagonist imlaqqam stramb minn ta' madwaru għax ma fehmuhx hemm vulnerabbiltà familjari, fl-istramberiji tiegħu hemm il-fraġilità umana. Dan il-vjaġġ Baruc jagħmlu waħdu, imma n-narrazzjoni konfessjonali tkaxkarna magħha. Baruc jitneżża' quddiemna u għal min jidentifika mal-vulnerabbiltà, mal-fraġilità ta' Baruc, dan ir-rakkont kapaċi jfarraġ, kapaċi jfejjaq forsi.